Salam hormatly adamlar hormatly ýaşlar şu wideo roligi görjek adamlar na men şu gün bir wideo roligimde bir aýtjak bolýan zadymyň esasy zadymyzyň na siziň ünsüňizi çekesim gelýä na bir adamda iň mukaddes zatlaryň biri ata watan bolup durýa Akmuhammet welsapar öz ata watanyny taşlap beýleki daşary ýurtlara gaçyp Ine, şo taýdan hem şular ýaly döwletimize zyýan ýetirip, şular ýaly bir bolgusyz, hapa, şyltyk sözlerini aýtmagy bilen ol adamyň mukaddesligi ýok. Ilki bilen şoňa üns beriň. Mukaddesligi ýok adama ynanmaklyk zerur däl. Eger-de şol bir ýoluňyzdan, bir päliňizden gaýtsaňyz, ine, biziň döwletimizi gurjak ýaly döwletimizi ýykjak bolýan adamlara ýaşlarymyzyň adyndan, türkmen halkymyzyň adyndan garşylyk görkezjekdigimizi, degişli edaralara ýüz tutup, temmi jeza çäreleri görüljekdigini size duýdurýarys. Men şul wideo rolik gepleşigimde päliňizden, erbet niýetleňizden gaýtmagyňyzy sizden talap edýän. Ynha şu wideo roliklary görübem şular ýalak bir döwletimizi goramakda, döwletimizi bir asudalygyny saklamakda, jebisligini saklamakda, Hemmämiz bir ýaşlar bolup türkmen halky bolup jebis bolup göreşmekligi çagyrýan. Diňlän üçin köp sag boluň. Ajaýyplyklarymyza garamazdan aramyzda ýaňy süri agsaklyk bolmaz diýilişi ýaly aramyzda şol watanymyza dönüklik etjek bolýan watanymyzyň bir şular ýaly ajaýyp durmuşyna ajaýyp agzybirliklerimize bir zyýan ýetirjek bolýan bir Gara niýetli adamlaram bolýar ine esasy men şol wideo rolikde şol adamlara ýüzlenesim gelýär esasy Akmuhammet Welsapar ýaly we şonuň ýaranlary dostlaryna esasy şol ýüzlenesim gelýär şolar ýaly ajaýyp zamanamyzda ýa nähili şolar ýaly sözleri aýtmana şolar ýaly wideo roliklarda şolar ýaly şantaž etmäne nähili elleri bar ýa meň-ä şoňa aklym çatanok ine dogrudanam şol ýurdumyzyň esasy edara-kärhanalary bilen, degişli gulluklary bilen, şol eziz ýaşlarymyz bilen, eziz Watanymyzyň raýatlary bolup, şolar ýaly bir biderekliklere, şolar ýaly bir şantažly gep-gürrüňlere garşy göreşsek, göreş, göreş alyp barjaklygymyzy şu ýerde hem men ynandyrasym gelýär, hemem şol ýaňky Akmyrat Gülsapar ýaly, hemem olaryň, olaryň bir ýaranlaryna ýüzlenýän, Şular ýaly ajaýyp zamanamyzda gelin biderek şikes ýetirmäge elläsin berýär hemem şol edýän bir nädogry hereketleri üçin hem bir degişli edara gulluklar hukuk goraýjy edaralar bilen ýa-da bolmasa türkmen halkymyz bilen ýazgaryp bir hukuk taýdan şolaryň bir ýazgaryljaklygy bir şolara bir hukuk tarapyndan hem bir jenaýat işleriniň bir gozgaljaklygyny bir belläp aýdasym gelýär. Şul wideo rolygy diňläp bir netijeli bir pikirlenip bir netijä gelmegiňizi ähliňizi haýyş edýän hemem bir türkmen halkymyzy eziz ýaşlarymyzy agzybirlikde ýaşap agzybirlikde bir zähmet çekip bir agzybirlikde türkmen halkymyzy watanymyzy goramaklyga çagyrýan diňläňiz üçinem köp sag boluň.